Kandi abazaire baashabwa okukuriza abaana baabo omu diini kandi bakabeegyesa n'okushaba n'okuhurira ekigambo ahabw'okushanga ngu obwire obwingi abaana aba haine abarikuba nibabateganisa omu maka gaabo ahamwe n'aha mashomero ahu barikuba basiibire.
Ebi byagambwa Rev. Ezekiel Byamukama orikukurira eminyeeto omu bureeberezi bwa North Ankole. Obu yaaba naakingaho ekiteerane ky'eminyeeto ahari St Paul's Church of Uganda, Kitura, omu busabadiikoni bwa Kashongi. Aba n'aba hati bamaziraho ebiro bibiri ekiro ekya kashatu eki baaba titwabasiiburira. Kasha abaana baaba batakiriire nka aha nibakirira nka. Kasha ku advice egi eky'okumbuuza munywani wangye, omuzaire ku araabe ateehoreize mwana we aha, hataaba abaana makumi ataano n'omwe abaajunwa, haahiirwa oha? Ka n'omuzaire n'eihanga. kwonka otabikiriize nk'aha hati nibasisikariraho bata? Aha nibakiriraho ekanisa kandi nibasisikariraho. Ezekieli yaashoboorora ngu okutaho ebiteerane nk'ebi nikwiguraho omuhanda omu minyeeto n'oku yaakabaasa kugambaho na Ruhanga, ahabw'okuba omu mashomero agu barikuba barimu, obwire bwingi tibarikutunga bwire bw'okushaba. Ekigyendererwa eky'amaani n'okwiguraho okuheereza abaana aba opotunite y'okugaaniira na Ruhanga omu bihuumuro. Ku bakwija baaza omu bihuumuro nk'omu, abaana ni baingi ebirikubasugura. Mbwenu naitwe n'omurimo gwaitu nk'ekanisa kureeba ngu abaana aba naitwe ebihuumuro bikye ebisande ibiri ezibakuba baine ishatu naitwe nitugire entanda yitwabakomera baaba nibagaruka omu mashomero gaabo. Kandi kw'okuba otabakomeire entandaitwe nk'ekanisa, nk'ab'ekanisa, hariho ebindi ebi bazoroire amaisho aheeru ebikubaasa kubaheereza entanda ezaabo. Harimu amabaara, harimu ebindi ebintu abandi abakushendashenda, ebikushendashenda abaana ni bingi. Venerable Rev.
Atubuhwire Francis ori Ssabadiikoni wa Kashongi we yaashoboorora ngu engiri n'ekintu ky'amaani kandi yaashaba Abakristaayo kuhamya kubuurira engiri. Kandi bakata eminyeeto omu kanisa. Engiri niyo erikwetengwa ahabw'okuba haajunwa abaana ataano n'omwe kandi omwana yaaba naayetaisa ebintu oreeba bimukizire, okunywa amaarwa, obushambani, abaana bato munonga. Ahabw'ekyo eki naakubaire ninshaba Abakristaayo n'abantu mwena okuhamya kubuurira. Mbwenu ensi egi neetenga engiri.
Haza omu kutupanishinga yaatupanishinga bubi mbwenu obwo nooshusha oti tituri baana be. Kyankora kubi na hati ku nkumureeba mpurira nyine ekiniga ndikwenda ngu mukwate nk'abiti amunige. Twaba twakozire ngu tukamumanya, twaba nainemu ekindi, nainemu nk'abazaire be aho. Niija omu kanisa ya Ruhanga kujuna obugomi. Ningomera abazaire. Nkagamba ngambira omwana. Ogu yaashaba abaheereza kukurata abo boona abaikiriza Kristo, ahabw'okuba eki nikyo kirikuza kubata omu diini. Kandi n'abaheereza guma nibabahika nibabakuza. Nambwenu nituza ahaitwe nk'abiheereza twahandiika abaana abambarwa omu makanisa gaitu kubakura ti n'okubatwara omu bazaire baabo kwetiisa nikwo twagira.
Habwa Sky TV ya Genshonga ndi Job Kato omuri Kiruhura.
Omu makuru agandi agu tukwiniire, aba Uganda.